My brothers and sisters, una good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony, your regular presenter for First State Immigrant Solution. When I no vex say I no fit come since all this while, I no come dey drop video as I first dey drop before based on say we know say the children don still start school and we, the way wey the city dey enter school now because of this coronavirus, e come still dey take much time and our work come still dey take our time too so because of the love wey i still get for my own viewer anytime wey una still take ask me question i still try still squeeze my own time still go find the information make sure say i cook the information say the information genuine before i come drop am for this channel because we no just dey drop anyhow video they say Food wey e sweet na money kill am so if una want video wey you know say the the video e done well well una make sure say una still make sure say una still bear with me because of say the time wey I still take get chance I still make sure say I still come out come still drop video because I know say una important well well na im make am say I take time take cook this story wey my viewers dey ask me since then say dem be get UN refugee dem don grant them but dem be wan do marriage dem fit no let dem go their consulate or embassy for country wey dem for take chop aduru how dem take waka dem just live like that say make dem no do marriage no na im make am say na go tell my viewers say make dem first chill uh, i dey cook the story now now the story don done a lot of papers wey i bring together the many for here wey i take dey cook the story so now say make i come bring am because together because the thing many now say make i come use this video come compress am together make i come drop am for this channel So dat any oda question wey una no still understand concerning dis video, una go still call me for my number wey una know wey dem dey wey I dey call for dis channel every time. I go still repeat am again now wey be three five one zero one two three zero two five. Na dat one be my number wey dem take dey reach me. So di topic of today wey make me say make I come be say, I say make I come shook my mouth for di question wey A lot of my viewers dey ask concerning a political asylum, how do fit take marry, where do for get Nula Oster for marriage or for matrimony, how do take waka if you know say you wan marry for Italy, how you go take waka, how the thing take dey play Now I say make I come shook my mouth put as the thing take dey hot so because this story when e don tey wey I dey cook am because of time as I first talk just now more na no vex say I no quick come drop am because food wey sweet na money kill am so information wey you know say e E strong well well you understand una go still bear with me so that me I fit take gather the information make I come knack am as the thing take dey be for Italy. So according to those people wey know say dem get refugee status wey dem dey call UN people dey call am Aduro. The real Aduro people na people wey dem know say dem grant for commission for court under the conventional law For twenty eight of July nineteen fifty one, na Geneva, na there be di place where dem for sign dat UN law. If you know say you dey under dat UN law wey dem give you five years ago with UN passport, na di pipo na im dem say dem go fit give dis marriage clearance wey dem dey call nulla osta. for matrimony if you know say you dey this category make una open una ear wide make una take lis ten to this story wey i wan knack so na four things be the document wey dem need na abcd or one two three four one of the document wey dem need be say dem need document wey

judge or court they no dey no be they wan they no wan ask you question again concerning your story no na just to bring two person wey know say e no relate to you wey e say that e know you for a while now since wey you take enter the italy now say you be good person you never fẹ́ marry before and you be single and uh, you get good character and the person go still get document if those two person testify wey dem dey call witness for front of court, the court go give you document wey go wey go carry the letter headed paper wey the wey I go just display this auto the notoriety now e no show well but you see am say be like say e change upside down so this auto the notoriety now

uh, prefectura wey dem dey call government house or prefecture as the case may be tell dem say you wan authenticate am or legalize that document after you don legalize am you go send am among the document wey you send in original to un office which is united nations for high commission for refugee office for roma which the address i go see let us know the address now the address na im dey play for via Leopardi twenty four, zero zero one eight five Roma na that one be the postal code zero zero one eight five Roma so I go still pin am for this video so that make una still know how the thing take dey play another document wey dem still need na the decision of court or commission wey dem take grant you dis refugee status, dem need am too. If you need get dat one, you go get a copy of dat one see add am join the document. Dem still need your photocopy of your permit of stay. You must make sure sey e dey valid. One thing wey I forget be sey the acto di norieta, make sure sey when you do am, e dey less than six months from the day wey you do am before dem take am if it is more than six months you go go repeat am again make you do am again with two testimony so it must be less than six months that the state for the things wey you know say dem take then lastly na person wey you know say you wan marry you make sure say you get the document of that person wey you know say you wan marry if you get un you be man and you wan marry woman wey you know sey she no get UON, make sure sey you get the document of dat person, you send am to am. If the person no get document, make sure sey e get passport. If e no get passport, e get permit of stay. If e no get permit of stay, e get chartered identification or any other valid document wey you know sey e talk sey na dat one be the woman wey you wan marry. So dat make dem still add am to the document wey de wey you send to the UN

wey you fit do for commune say that you never first marry before. Two na the commission or the court uh, decision wey dey talk say wey dey take give you document to send am to them after you don send that one to them you say make sure say send your valid document permit of stay send am to them you still send the document of the spouse or the person wey you wan marry So after you don get this one, they say na only person wey get UN na im be the people wey dem dey give this marriage clearance because of say dem get difficulties to go to their embassy or their consulate be- for where dem for take take chop aduro. So if dem get these difficulties to go to their consulate or anybody wey know say E have dis difficulties to go to di consulate of origin dem fit apply and e make sure sey e go get un as I first still take talk before. Den anoda tin again, what about those pipu wey know sey e get subsidiary protection, dem get special cases protection or dem get humanitarian protection or dem get oda protection wey in wey dey wey be outside United Nations Protection which is wey be UN. So those people wetin dem do now let you let you know now for those kind of people wey know say dem no fit get this nular ulcer so dem fit by their self see go court

stating dat di pesin neva first marry bifor for here and na outside dis place den you go legalise am you carry am go commune like dat if dem still refuse am say dem no take for for marriage for civil marriage eh, session for commune you go back you go make an appeal to court make dem grant you di right for you to marry for italy afta you don make an appeal to court if uh, di court don grant di appeal dem fit give you back dis document wey you fit take marry for common so afta you don get any all dis documents for dat of un wey be refugee pipo so make sure say either you send or you scan dis document to dia email wey be unhcr at pec P-E-C dot I-T either you send am to dem with your own address and your phone number wey you fit take receive di marriage clearance if dem don do am and dis marriage clearance so for UN office is free So they will send the document to you or you fit still post am all these documents so wey I talk so you fit envelope am post am to their own address wey I first still talk before wey be Via Leopardi 24 and the postal code na 00185 for Roma. Then you go still write your phone number and your your address wey you go take receive am.

after the uh, substitute uh, authenticate the substitute uh, the declaration for after the notorieta then you send down to them they will give you this clearance so for those people wey know say you go fit apply for this document wey i talk so they say na only political asylum for those people wey still find am difficult if you know say you be asylum seeker or you get any other protection outside political asylum, if your country of your embassy or your consulate say dem no go give you, so you fit still go through court. If court give you auto di notorietà, you carry that one go Comu and from there Comu if if dem refuse, you go back to court again go make an appeal. so that dem go fit allow you do marriage without this uh, document but for those people wey know say be you eh, that one na compulsory dem must give you if you get this four document wey i mention so far one the auto di notorietà na court dem dey for dey do that one or you fit do the one from commune by taking E form wey dem dey call Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, you fill di form, den you you declare dat you neva first marry for here and outside Italy before, den you sign and di di pesin in ur wey dey dat commune go still make put dia stamp, you go legalize am, wit dat one you fit still send am. as in place of atto di notorietà e must make sure say dis document di day wey dem sign am e dey less than six months before e reach their hand if it is more than six months dem no go accept am you go need to still dey do am again after you don get all these documents you send am to that their address via leopardi twenty-four zero zero one eight five roma by post you envelope am post am you make sure say you address am where you want for receive am with your phone number so that if the thing don ready they'll post am to you because the cost if you be un na free so they're not dey collect any money from you so now say make i come make sure say i drop this video if in case if you still find Any other thing say you no understand for this video, call me for 351-012-3025 so that I'll fit see explain in details. So make sure say una still share this video to una loved ones as I first see talk before. More than not vex say I no first see dey come as before again but from time to time I will still try make I still dey try my best make I still dey drop some video so that my viewers Make una still share this video to your friends and your loved ones. Una bye bye till we see again. Ciao.